Hija festa li veru li matul iż-żminijiet ċalet il-fantasija ta' ħafna artisti u anki ta' xjentisti. Kemm-il darba jkun hemm min jistaqsi daw is-slaten maġi x'kienu u x'ma kinux u minn fejn ġew u kemm kienu u dejjem għadna li huma tlieta u saħansitra t-tradizzjoni anki tagħthom ismijiet lil dawn it-tliet slaten maġi. U mbagħad rigward il-kewba li raw, L-istess kemm-il darba intqal x'setgħat kienet u ma kinitx din il-kewwa. Kollha ċertament huma mistoqsijiet u affarijiet interessanti li wieħed jipprova jidħol fihom. Però, min-naħa l-oħra, meta f'din il-festa l-enfasi nitfgħuha wisq fuq dawna l-affarijiet, inkunu qegħdin nitilfu l-punt l-iktar importanti tat-tifsira vera ta' din il-festa tal-Epifanija. Fil-fatt din il-kelma epifanija, hija kelma li ġejja mill-Grieg, tfisser dehra ta' Alla, tad-divin. Għaliex is-sens tagħha proprju huwa dan. Il-Knisja tfakkarna illi Ġesù, filwaqt li huwa veru bniedem, kien ukoll veru Alla. Fl-Orjent, din il-festa nistgħu ngħidu li hija l-istess festa tal-Milied li aħna fin-naħa tagħna niċċelebrawha fil-25 ta' Diċembru, imma fil-Lvant fil-fatt jiċċelebraw din il-festa tal-Epifanija nhar is-sitta ta' Jannar. Fiha sinifikat ieħor kbir din il-festa u importanti ħafna, li joħroġ ħafna mbagħad mil-liturġija tal-ġurnata, mill-qari li aħna naqraw fil-quddiesa ta' dan il-jum. Il-verità li dan Alla magħmul bniedem, proprju għax hu Alla, Mhuwiex xi ħadd li ġie għal xi grupp partikolari ta' nies, għal xi razza waħda ta' nies, għal xi poplu wieħed, imma li l-Iben t'Alla ġie fid-dinja biex ikun is-Salvatur tal-bnedmin kollha, ta' kulħadd, mingħajr eċċezzjoni, mingħajr distinzjoni. U fil-fatt, dawn għas-slaten maġi jidħlu fl-istorja tal-Vanġelu għal din ir-raġuni. Dawn is-slat il-maġi li żgur li ma kinux Lhud, allura kienu barra mill-poplu l-magħżul ta' Alla. Imma huma dawn in-nies li jagħrfu t-twelid ta' dan il-Messija, ta' dan is-Sultan u jiġu mill-bogħod biex jadurawh. Hekk hu din l-idea mela ta' persuni li ma kinux Lhud u xorta jindunaw li Ġesù ġie għalihom ukoll u jagħmlu vjaġġ sħiħ ifittxuh sakemm isibuh. Hekk sabiħ ħafna f'din l-istorja s'intendi l-fatt li dawn għas-Slaten Magi jitmexxew minn dik il-kewba L-istess, kif għadt qabel, nistgħu noqogħdu naħsbu x'kienet u x'ma kinitx din il-kewba, li hu żgur li l-Mulej thom sinjal lil dawna l-maġi biex setgħu jimxu b'dak is-sinjal u jaslu fejn ridhom jaslu, għandu. It-tifsira ta' dik il-kewba, is-sinjali li Alla l-Imbierek jagħti lil kull wieħed u waħda minna biex inkunu nistgħu naslu għandu. Is-sinjali li llum jagħtihomna permezz tal-Knisja. permezz tal-Kelma tiegħu miktuba u mxandra, permezz tas-Sagramenti Mqaddsa, permezz kultant taċ-ċirkustanzi li niltaqgħu magħhom, huma kollha sinjali li jagħtina l-Mulej biex iwassalna għandu. Xi ħaġa sabiħa tal-aħħar f'din l-istorja, il-famużi rigali illi dawn is-slaten imorru u joffru lil Ġesù. Mhux se noqogħdu nidħlu x'ifissru l-deheb, l-inċens u l-mirra, anki dawn nistgħu nagħtuhom ħafna interpretazzjonijiet, imma l-verità hi li dawn għas-slaten ma jmorrux għand Ġesù b'idejhom vojta. Hekk aħna wkoll, fil-ħajja tagħna, ma nistgħux naslu għand Ġesù b'idejna vojta. Idejna jridu jkunu mimlijin bl-opri tajba, bl-għemejjel tajba tagħna.